העי, איטס יעקב ווען ראזענבערג. ווי אזוי קען מען זיך אויסלערנען עפעס א נייע זאך אינגאנצן פון אנהייב און ווערן מיט דעם א מעסטער אז מען זאל קענען טון אזוי ווי גארנישט וואלט געווען? עיבריהעם מעסלאו לייגט עס אראפ אין צו פיר פוינטס און אונז וועלן עס מסביר זיין מיט א משל. סאו למשל טראכט א מינוט וואס געשעהט און וואס דו טוסט ווען דו מאכסט צו דיינע קנעפלעך אויף דיין העמד אדער אויף דיין רעקל, מאכסט עס צו, דו טראכסט נישט קיין סעקונד וואס דו טוסט, קענסט זיין ביזי מיט צען אנדערע זאכן, קענסט רעדן אויפן טעלעפאן און קענסט שמועסן מיט א חבר און ווער ווייסט וואס נאך, בשעת'ן טון דאס. סאו וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו די פוינט צו זיין א מעסטער און קענען צומאכן דיינע קנעפלעך? איך רעד פון א קליינע עקזעמפל באט די זעלבע זאך גייט אין אנדערע זאכן אויכעט. סאו די ערשטע פוינט איז אז מען הייבט אן מיט בכלל נישט וויסן אז ס'איז דא אזא זאך ווי צומאכן קנעפלעך, א קינד ווערט געבוירן, מען הייבט אן די מאמע מאכט צו די קנעפלעך, די טאטע מאכט צו די קנעפלעך, אמאל איז עס א גרויסע ברודער אדער שוועסטער, און שוין, מען ווייסט אפילו נישט אז ס'איז דא אזא זאך ווי דעם. מען ווערט עלטער, מען הייבט אן צו פארשטיין, הייבט מען אן צו וויסן, אז ס'דא אזא זאך ווי צומאכן קנעפלעך ווען די קינד ווערט עלטער, און מ'ווייסט אבער, כ'קען עס אבער נישט טון, כ'ווייס נישט ווי אזוי עס צו טון. סאו דאס איז די צווייטע פוינט, דו ביסט קאנטשעס אז ס'דא א זאך וואס דו קענסט נישט טון. די דריטע פוינט איז ווען מ'הויבט זיך אן אויסצולערנען עס צו טון, סאו מ'הייבט אן, מ'מוטשעט זיך מיט איינס, מ'מוטשעט זיך מיט נאך איינס, און ווען מען הויבט אן צו זיך עס אויסלערנען איז מען קאנטשעס אבער מען טוט עס. סאו ווען דאס נעמען א קינד וואס האט זיך ערשט יעצט אנגעהויבן אויסלערנען צו צומאכן אדער אויפמאכן זיינע קנעפלעך, און ער וועט האלטן אינמיטן צומאכן אדער אויפמאכן זיינע קנעפלעך, ער וועט ווערן פארלוירן און דאס טאן עמערענציען. פארוואס? ווייל ער דארף זיין זייער פאוקעסט, ער דארף זיין זייער זייער טראכטן זייער שטארק וואס איך טו יעצט? איך טו יעצט, איך מאך מיינע קנעפלעך, איך מאך עס אויף, איך מאך עס צו, סאו דאס איז די דריטע פוינט. און די פערדע פוינט איז, אויב מען טוט עס גענוג, מען טוט עס איבער און איבער נאכאמאל און נאכאמאל, און אויף קאנסיסטענט בעיסיס, מען טוט עס אלעמאל, יעדן טאג, יא, מען מאכט צו די קנעפלעך, איינער צוויי מאל א טאג, איינער מער, איינער ווייניגער, באט דאס איז וואס מען טוט, מען טוט יעדן טאג דאס, איז קאנסיסטענסי ברענגט עס צו די פוינט אז מען קען זיין אנקאנטשעס און טון די זאך. סאו דאס איז די פוינט ווען א מענטש ווערט א מעסטער אין א זאך, איז אז ער טוט אנקאנטשעס די זאך וואס ער פלעגט טוהן ווען ער האט זיך געלערנט קאנטשעס. סאו די פוינטס זענען זייער קלאר אין פיר סטעפס. די ערשטע פוינט איז מען ווייסט בכלל נישט אז ס'איז דא עפעס. די צווייטע פוינט איז מען איז קאנטשעס אבער מען ווייסט אז מען קען עס נישט טוהן. די דריטע פוינט איז מען איז קאנטשעס און מען לערנט זיך אויס אז מען הייבט עס אן צו טוהן. און די פערדע פוינט איז אז מען איז אנקאנטשעס נישט מען איז אנקאנטשעס, מען איז אנקאנטשעס וואס מען טוט, און מען טוט עס עניוועיס. אבער נאכאמאל, דאס מוז זיין אויב מען חזר'ט עס כסדר, מען טוט עס איבער און איבער נאכאמאל און נאכאמאל. און דאס גייט אן די זעלבע פוינט ווען ס'קומט ווען א מענטש לערנט זיך קאמפיוטערס. ווי וויפיל מאל טראכסטו פאר דו צינדסט אן דיין קאמפיוטער וואו די באטן איז? אדער וויפיל מאל טראכסטו וואו די מאוס איז? דו קוקסט אפילו נישט. דאס איז ווען א מענטש ווערט א מעסטער אין די אין די וועג אין די פיר סטעפס. און דאס קען זיין די זעלבע ביי סעילס און דאס קען זיין אין יעדער אנדערע סקיל וואס א מענטש וויל זיך אויסלערנען איז אויף די וועג. מען הייבט אן מיט גארנישט און ווען מען טוט עס גענוג ווערט מען א מעסטער. הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס איר טוט. האסט עס ליב? פארגין עס. האסט עפעס צו זאגן? האסט עפעס צו שרייבן? שרייב א קאמענט. האסט עפעס צו דורכשמועסן, איך בין אייביג דא, לאז מיך וויסן, I'll be more than happy צו רעדן מיט דיך אויפן טעלעפאן. הצלחה רב.